کاژێر چواری ئەمڕۆ ژنێکی تەمەەن 21 ساڵ لەلایەن مردەکەیەوە لە خانوویەکە لە باداوە لە هەولێر بە گولە کوژرا کاتێک زەهرای تەمەن بیست و یەک ساڵان کە خاوەنی سێ منداڵە، لە ماڵەوە لەگەڵ دایک و براکەی دانیشتووە، مێردەکەی هێرشی کردووەتە سەر ماڵەکەیان و خێزانەکەی خۆی کوشتووە. دایک و براکەی زەهرا بۆ رووداو قسەیان کردووە، دەڵێن لە ماوەی هەشت ساڵی ژیانی هاوبەشیان هەمیشە کێشەیان بووە، لە پێش سەری ساڵەوە ژنەکە چۆتەوە لای ماڵ باوکی، ئەمڕۆ مێردەکەی چۆ کوشتوویەتی. ماوەی هەشت ساڵە هەر لێ دەدا کابرا نەفسیەتی تاو نەبوو لێ دەدا بە قسەی خزم و کەسی دەکرد لە پێشی سەری ساڵە و لە کنمان بوو ئەو جارە گوتیان تەلاقی دەدەین ئەمە نایبینەوە دوای تقریبا دوو سێ ڕۆژ پێشی نەورۆزێ هێرشیان کە بە سەرمان چەکدارەشی زۆر بوون ئەمەش لە ترسی خۆمان کەی کێشە چێ و هاڕوونەدا بردمانە داڵدە یافرەتان سنتەری قەڵا لەوێن دەرماندانە تە ڕۆژ یەکشەمە ڕۆژ یەکشەمەی چوین هینایمانە دەرێ گۆتمان ئەوان چ هاتن دانیشتن گۆتیان ئەمە بە سلعی عشایر تەلاقی دەدەین پەنجە مۆری شیرۆ ناکەین کە ئەمە یعنی هیچ تەچی لەو گژنەی نەکەین ناشی بینەوە مێردەکەشی دەیگۆ دەبی ئەتو بێەوە هاشا لە خزم و کەست بکەی دەت بەمەوە لەسەرەوەی ترانی کێشەی مێردەکەی و بکە نەیویست کچەکەت لێ جیابێتەوە یان چی هۆکاری کوشتنەکە یعنی بۆچی کارەکەی برایەکانی بوو برایەکانی برایەکانی دەیان گۆت و ژند زۆر زیز دەبیتن لەبەر وەی زیز دەبی تو ناتانی هیچ شتە چی بلێ هیچ قسە چی بکەی دەبی بیکوژی دەبی بیکوژ بە قسەی برایەکە توچێ ڕۆژە لەوێن دەروەی گوگوتیم دەسەڵاتم نییە برایەکان دەرێن یان ئەما توی دەکوژین یان دەبێت تو ژنەکەت بکوژی لە داڵدەی باتە مانگەچ ئەوڕۆ هاتەوە مێردەکەی هات لە دەرکەیدا داگم گاسکردم لە ژۆرە پارمدا بوو بۆ چێستە کوڕم دەرکەی حیدەر هاتی وەڵا لە دەکەێ گۆتی کوی باش گۆتی سەلامەلی زارە لێرێ گۆتم نەخیر گۆتی با لێر کوان ڕاست بە ژۆرێ کرد هاتە ژۆرە تۆ شاغر فەمنی کرد کەس لێنێ داکم لێر کوانم گۆت چ دەێلو هاتی ژۆرێ پارش بە داکم و نەوە کە بێر کوان لەگە داکم وەڵا شەقش لە داکم دە دوای چۆ ژۆرە خوشکەکەمی دی لە داکمی دە منش پێم ناخۆش بوو لێم داوە هیچ دوای چوە دەرێ کلاشکۆف هی نا خوشکم دیارە لێ کوانە بۆ جێەکە شیارە لە پەنجەرە لێدا گولە لێدا بدەم گولێ تا پڕێ